Qual é pessoal, kile bolinho que é Jay Pires mon neng, é che porra, tá brincar e kile é mais um Jay Pires React e hoje nu sa ta bem reage uma música que chama Quente Quente de nha niga Nato Sem Medo, já nu reage a músicas de Celi na canal e nu sa ta bem reage a keli que só pa título já nu ta da pa nu odja, mi é música de vibe, Nton nu ben odja li, nu ten nos opinion sinseru i sen sensura, i sen koskese, sen koskese, so koskese ma es vir sa ser patrosinadu pa O Dems, kontrola bu dinheru. Senpri dja bu pergunta, ma pa undi ki nha dinheru ta bai? Mi N ka sa ta lenbra na kuzê ki N gasta kel dinheru li, mi sa ta pensa ma N tinha 4 kontu ta resta, ma afinal sa ta resta-m so dos kontu. Kuzê, pa undi ki bai kel dos kontu? Nton, no DMs bu ta rejista tudu bu dispézas, tudu entrada di bu dinheru ki bu ka ta da kel moléza li más, ok? I el ta fla-u duránti simana, duránti mês i duránti anu pa undi ki tudu bu dinheru bai bu ta pode kontrola midjór. Mondenge é xei! Nu ben go pa vídeo. Abolsa straga. É modi, ka odja kenta. Nu só ben spludi. Rotterdam ti txiga praia. Kenti kenti. Veron dja txiga. Nu ta riuni. Karni na brasa. Barudju mota. Óra di ponta. Suka distranka. Bo ki ta fronta.

Ti karni N kumê kru Brother, bu sente aflikson Má eu sa ben bistidu go Ku un jersey Ku un xorton Moda antiga li na Kabuverdi

Nu ta mante lei Pa karni na prasa nu asa Si galinha ka ten nu ta kasa Farinha na meza é pa masa Si kuza da no nu ta pasa Nu ka ta kunsumi nu ta distribui Na merkadu nu ta atribui. Es ta fala ku duplu sentidu li sin y N ka saben traduzi txeu pamodi fika sinplis di bu intendi. Fika sinplis di bu intendi. Farinha na meza nu ta masa y si da no nu ta pasa.

Bom, em primeiro lugar, el ta fla, Yow, ami n sta ready for the action, bu sintende? Ma, nu kaga nisu, yow. Nu vivi sen, sen stress, sen nada. Ami n ta vivi Pretu Unidu sa poku, ma ami n ta vivi ku nha rasa, nha gerason. I fok bo ki sa djobi atenson. Abo bu ta dexa ser umilhadu, abo bu ta pizadu so pa kontinua prindadu, mon nenge. Xai!

O múzika di vibe, má mésmu sendu di vibe e ka dexa pasa kel mensajen. Yow, e Pretus Unidu, sen kes skravus di kaza, kes balda es nega ki a es ta es ta pizadu, má es ta fika obrigadu mestri, so pa es kontinua ta prinda. Palermas. Kel-li é manega natu. Dentu di múzika di vibe ki es sa ta fla-u di xurrasku, di kadera, minisku, minis di sainha, e fla-u, É so Pretus Unidu li, ka u pensa ma u ta atxa baldas na nos meiu nau. He, rapás kre po-u bronka. Broda sa xinti-u mo ka subi txeu, e pui kel mo la pa bu kontínua monenge xe. I kel-la, di sérta fórma, el ta mostra, Iau, nu sta li pa nu ivolui na tudu sentidu, nu sta li pa djuda-u. Sikrê bu sta ta frakeja, pul más pézu. Iau, kel-la é nha nega Natu, iau. El é brabu i el é un nega di konhisimentu. Nton, el ta kontinua ta faze kel múzika di vibe, má el ta kontinua ta pasa ta injeta kel mensajen di un prétu ki konxe se identidadi. Ok, y a identidadi oji en dia é kuza más inportanti ki ten, prinsipalmenti si é bo bu sta la fóra. Pa gentis oki es odja-u, pa es odja Áfrika, y oki es odja Áfrika, pa es odja Prétus Unidu. Ok, pa ka fika na kel baldaria di munti prétu ta kre toma, ta kre txoma atenson dos brankinhus pa da-s migalha, nau. É nos! One love!